हम अहाँ सबके ना आइ साड़ी के बारे में बतायब जे कोन कोन साड़ी भेटै छै हमरा लग और कते में अहाँ लऽ कऽ कते प्रॉफिट कमेबै से देखबा जा रहल छी और की की हमरा लग भेटै छै साड़ी में जेना भऽ गेलै अहाँके प्रिंट लूज प्रिंट कैटलॉग ई सब जे साड़ी सब छै ने सूती साड़ी सिल्क वाला साड़ी तऽ आ मतलब देखबऽ जा रहल छी तऽ आउ देखै छी आगाँ केना की साड़ी छै नमस्कार जय मिथिला जय मैथिली हम अहाँके चुनू कुमार झा स्वागत करै छी अजमेरा फैशन में अजमेरा फैशन जे एकटा सूरत के सबसे बड़का कंपनी छै एकेटा छत के नीचा में सब चीज भेट जाइ छै जे आइ हम अहाँके लऽ के आयल छी ने साड़ी के सेक्शन में और पूरा साड़ी के सेक्शन देखायब जे कतऽ की रेट के कते की रेट में भेट- भेटै छै और अहाँ सब केना की बेचब तऽ आब अहाँ देख सकै छियै परचेज कऽ रहल छथिन आब हम एकटा कस्टमर से पूछै छियनि जे केना की परचेज करै छथिन और कस्टमर कहाँ से हैं सर आप मैं हैदराबाद से हूँ हैदराबाद कैसा लगा प्रोडक्ट अच्छा है जो भी है पूरा अच्छा है अच्छा जो है। यूट्यूब में देखा था आके देखे बिल्कुल वो जी जी बराबर जी है। जी जी धन्यवाद सर धन्यवाद तऽ अहाँ देख सकै छियै आओर बहुत सारा सभटा साड़िये के भंडार छै साड़ी से साड़ी साड़ी खाली साड़िये टा नजर आयत आओर अहाँ सब देख सकै छियै आओर हम कुछ आगो देखै छियै जे केना की भेटै छै एतऽ जे भी भेटतै ने से बंच टू बंच में भेटतै सिंगल पीस में डील नहीं होइ छै और कम से कम पच्चीस से तीस हजार के लेबऽ पड़त ओहिसँ कम में अहाँके एतऽ बिल नहीं बनै छै जे भी लेबै से बंच टू बंच में भेटतै और जाबे तक अहाँ लग माल नहीं पहुँचे ताबे तक अजमेरा के माल छै अहाँके माल नहीं अइ जे भी कुछ लै छियै जेनाकि साड़ी लियौ सूट लियौ कुर्ती लियौ जे भी कुछ लै छियै अहाँके जाबे तक अहाँ लग नहीं पहुँचे ने ताबे तक अजमेरा के माल छै और सब सेक्शन में अहाँ भीड़ देखबै हमरा एहिठाम अखन अहाँके किया किएक तऽ आगा लगन छै अहाँ सब कम मतलब दाम में लऽ जाओ आ ज्यादा प्रॉफिट कमाओ डेढ़ सौ दू सौ तीन सौ पाँच सौ हजार रुपया के प्रॉफिट कमा सकै छी और लऽ कऽ जाओ जब नया बिजनेस करै छी ने तऽ आओ एक बेर अजमेरा फैशन पधारू और लऽ कऽ माल जेबै तखने टा पता चलत जब नहीं आबि सकै छी तऽ अहाँके स्क्रीन पर नंबर देल गेल छै तऽ स्क्रीनो पर नंबर दऽ कऽ अहाँ मिस कॉल या मतलब मैसेज कऽ कऽ अहाँ प्राप्त कऽ सकै छी तो हम अखन आबि गेलहुँ वर्क वाला सेक्शन में वर्क में अहाँ देख सकैत छियै सब में स्टार्टिंग प्राइस छै एक- एतऽ छै अहाँके मात्र एक सए एकैस रुपैआसँ प्रो- मतलब स्टार्ट भऽ कऽ आओर अहाँके आठ सए तक के रेंज भेट जायत सा- सैंपल खुजल छै पूरा माल भरल छै आगा लगन छै फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई हर लगन छै लगन में साड़िए टा बिकाई छै अपना तमे यूपी बिहार में ना खाली साड़ी टा बिकेते और हम चाहब जे भी लेब ने से बंच टू बंच में भेटत सिंगल पीस में हम फेर कहब बंच टू बंच में भेटत सिंगल पीस में भेटत अखन जो हम लोग आयल छी ने ब्राइडल सेक्शन में आयल छी एतऽ अहाँ के आठ सौ से स्टार्ट भऽ कऽ अहाँ के से चारि हजार तक के साड़ी भेटते एहि सेक्शन में तऽ एहिमे अहाँ के जेना भेटते एहिमे रहते छः पीस या आठ पीस या मतलब पाँच पीस एहि के स- मतलब सेट बनल रहते आब हम एकटा दुल्हन के साड़ी देखा दै छी अहाँके दुल्हन वाला साड़ी देख सकै छी अहाँ सब यह सब साड़ी अहाँके लऽ कऽ जेबै तऽ कम से कम हजार रुपया पंद्रह सौ रुपया प्रॉफिट कमा सकै छी अहाँके हम सिंगल पीस के प्राइस नहि कहि सकै छी किया नहि कहि सकै छी कियाक तऽ अहाँ अहाँके कस्टमर सेहो छथि तऽ अहाँ अपना अपना पर बेचू अपना रेट लगा के बेचू हम अहाँ के नहीं कह सके एहि सेक्शन में ई जे सेक्शन है ई छै अहाँ के सूती साड़ी जो अपना बिहार में सबसे ज्यादा चले छै जेना कि मधुबनी दरभंगा सीतामढ़ी समस्तीपुर दलसिंहसराय बेगूसराय हर साइड में चले छै आ यूपी में ब- लऽ लिअ बलिया लऽ लिअ ई बहराइच लऽ लिअ एहि सब साइड में जे चले छै ने कनी मनी इहो साड़ी चले छै आ प्योर कॉटन अहाँ के भेट जायत कॉटन प्योर भेट जायत एहि साइड देखबै तऽ एहि साइड अहाँ के सिल्क मिनी सिल्क जेकरा कहल जाइ छै जे सिल्क और कॉटन बेस सब कपड़ा रहे छै जे ई साड़ी ज्यादा महाराष्ट्र टेस्ट भेटे छै महाराष्ट्र में ज्यादा भेट मतलब चले छै तो आगा जे छै आगा अहाँ के सिल्क वाला भेटत जे अपना स्टार्टिंग भए छै मात्र आठ सौ रुपया से आठ सौ से लऽ कऽ चारि हजार तक के अहाँ के साड़ी भेटत एहि में तो आउ हम कुछ सैंपल अहाँ के देखबै छी और अहाँ सब एक बेर जरूर आउ अजमेरा फैशन और आबऽ के कतऽ छै आबऽ के छै अहाँ के

भाषा के अपन आद, मतलब आदमी भेट जेता तकर बाद अहाँ परचेज करू परचेज केला के बाद आब हाँ एकटा बीच में अहाँ सब क्वेश्चन पूछ सकै छी या मतलब हम बतबै छी जे मान लिअ साड़ी लऽ गेलहुँ साड़ी तऽ हम लऽ गेलहुँ आ बेचऽ के केना छै प्रॉफिट कते कमेबै तऽ से बतबै छी आइ तऽ प्रॉफिट अहाँ एहिमे कम से कम कम दाम में बीस से पच्चीस परसेंट कमा सके छी ज्यादा दाम में तीस से चालीस परसेंट कमा सके छी आ ओहिसँ ज्यादा दाम में पचास से साठि परसेंट आब जेना ब्राइडल साड़ी भेलै ओहिमे सौ परसेंट मार्जिन कमा सके छी जेना साड़ी अहाँ आठ सए के लऽ गेलियै ने कम से कम पंद्रह सए में अहाँ बेच सके छी पंद्रह सए पंद्रह सए रुपया मिनिमम प्राइस भेलै पंद्रह सए रुपया में अहाँ बेच सके छी तऽ प्रॉफिट जखने अहाँ लऽ जेबै तखने टा प्रॉफिट बुझायत आ तुरंते अहाँ प्रॉफिट नहि कमा सकैत छी इहो बात हम कहि दै छी ई जे चाहबै हम तुरंते लाखपति या करोड़पति हो जायब सेहो नहि एहिमे कनिक अहाँके माइंड लगबऽ पड़त आओर कनिक बर्दाश्त करऽ पड़त बर्दाश्त मतलब कनि क्षमता रखबै बर्दाश्त करऽके क्षमता रखबै कस्टमर एलखिन हुनकासँ नीक बात करियौ नीक विचार करियौ जे कस्टमर हमरा लग फेर आबथि जब पाँच रुपैआके घाटो दऽ रहल छथि ने तऽ दऽ देबै किए दऽ देबै किएक तऽ वएह कस्टमर काल्हि अहाँके पचास रुपैआ देता इहो बात हम कहै छी किए देता ओ तऽ पाँचटा लेडीजके लऽ कऽ अथिन पाँच आदमीके लऽ कऽ अथिन तऽ अहाँके पाँच पाँच रुपैआ मानि लिअ तऽ पचास रुपैआ भेलै ने यौ तऽ प्रॉफिट अहाँ तखने टा कमेबै मधुर व्यवहार रखियौ मधुर विचार रखियौ और कस्टमर के बनाओ छः महीना तक जब नया बिजनेस करे ना तो छः महीना तक अहाँ कस्टमर बना लेलहुँ ना तो हम गारंटी दै छी अहाँके जे सातवां महीना अहाँ ई कहब जे जरूर हम एक मुकाम पर आबि गेलहुँ हैं तो तुरंते अहाँ प्रॉफिटो नहीं कमा लेबै आब चाहबे एक महीना में हम दोकान के लिए तुरंते प्रॉफिट कमा के हम घर दुआर सारा बना लेबै से नहीं हो से नहीं हो जे हेतै ने से छः महीना तक बर्दाश्त करियो हाँ अहाँ पुरनका पुराना कस्टमर छी तहन तो अहाँके कोनो दिक्कते नहीं है क्या तो अहाँके कस्टमर बनल छथि अहाँके कस्टमर बनल छथि बनबऽके काज नहि छै लेकिन भैया जे नया बिजनेस बिजनेस वाला छथिन ने तऽ हुनका तऽ बनबऽ पड़तै ने छओ महीना हुनका तऽ सभटा फेस करऽ पड़तै मतलब सभटा फेस करऽ पड़तै कस्टमरोके बात सुनऽ पड़तै सभटा चीज सुनऽ पड़तै हुनका हँ ओ जे घरमे बैसल छथिन ने हुनका लेल छै तीस हजार रुपैआ लेकिन आब अहाँ एकटा दोकान दस बाय दसके दोकान करबै ओहिमे चाहबै जे तीस हजार या पचास हजारके माल भरि लेब ताहिसँ बिजनेस बढ़ेतै से नहि हेतै तऽ ओहि लेल की करऽ पड़तै तऽ कमसँ कम लाख रुपैआ दू लाखके माल भरबै तऽ अहाँके वेराइटी बनै छै तऽ अहाँसभ आबऽके छै अजमेरा फैशन एक बेर जरूर पधारू आ पुराना बिजनेसमैन छी तैयो आउ जब नया करै छी तऽ लाइव परचेज कऽ कऽ जाउ ई हमर गारंटी अइ अहाँके कपड़ा क्वालिटीमे कतहुसँ किन्तु परन्तु नहि भेटत तऽ नीक लागै वीडियो तऽ लाइक कऽ देबै शेयर कऽ देबै कमेंट करनाइ नहि बिसरबै आओर एकटा बात जँ चैनल सब्सक्राइब नहि केने छी तऽ चैनल सब्सक्राइब कऽ लेब किया कऽ लेब तऽ नया नया वीडियो हम रोज लऽ कऽ अबै छी कुछ ने कुछ अहाँ सब लेल ताबे तक लेल फेर हम मिलब दोसर वीडियो में ताबे तक लेल जय मिथिला जय मैथिली